hello guys so um, mu last video medu and tadzidza about um, a boolean data type So mu this video we're going to learn about two data types that hazvina uh, kunyanya kukura ndosana ndangodzibatanidza mu this video and tichazonyanya kuzoona patichazodzishandisa kumberi tichienda kumberi handi these two data types tine a data type inonzi undefined nedata type inonzi um, now and regedzai undefined pakadai undefined uyu kana chii nanow handi saka aya madata types aya anoshanda papi kana kuti ndeapi for example let's say tangosiya regedzai titange neundefined handi you remember richitaura kuti a variable handi tinavha tobva taita variable name tobva taita an operator tobva taita a value and kana iri undefined tinenge tasiya the part yekupa a value let's say tiri kugadzira program and but patiri kudefina value yedu ivalue maybe ivalue ichazogeneratwa after user aita something for example kuti user aisa input and tiri kuda kutora variable redu tobva taripa input yauser and ndo patino ezoti ndo panenge pakuzopiwa variable redu valiant saka tikarisiya richakadai so rinenge richinzi richiri undefined harisati rave nevalue rakamirira kuti user wedu agozoe achiri pachi evalue saka let us save muone kuti kunoko ani mukuona kuti kuno iri kutobuda yakati chi yakati now and because this is what this is undefined and then regedzai tiuye kuno kutoti um, toti zvo takuda kutaura about now data type and now data type inoshanda papi inoshanda pekuti maybe tanga tiine a value regedzai tidzokere kunana a nana b vedu vave a equals to let's say kuti 2 and then let's say kuti zvo taa tichida kuti zvo panapa patobva ta alright ndoda kudzisai something simple tichazvishandisa kumberi tichienda kumberi and but so far ndoda kuti mungoteedzera zvandinechi its a simple way yokuti tisarambe tichinyora vana p nana chi izvi tichazozviona taizvidzidza kuitira nana document dot get element tachizvidzidza kuitira kuti uzive kuti kana uchida kubuditsa kuhtm unobuditsa sei but for learning purposes since tichida kudzidza javascript dzedu zviri easier handi tisingazorambi tichidefina kuti panapa ndaida kubuditsa zvinhu zvakati wandei handi hatidi kuti tirambe tichibuditsa zvinhu zvedu tirambe tichidefine navana p nanachichena mberi saka tinoita sei every browser kana richiuya rinouya neanoi madeveloper tools and a programmer ndiye developer kwaunokwanisa kutestira kodi dzako uchiona kuti kodi dzako dziri kushanda sei saka tikave tikaita right click izvezvi izvi tikati inspect like this and ikakubuditsira izvi kazhinji kacho ichiuya inenge iri apa pa saka tondiwari kana ikadai pane iyi inonzi console iri pana papa iyi and rekedza iti close ichi kana chako chikabuda dot ungosara pakabuda aka ka triangle akaka console uyu anoita basa rei instead yekuti tione output yedu kunoko and tinokwanisa kuona output yedu yezvinhu zvatinee tichiita mujavascript muno munonzi muchi mukonso saka kuti tibuditse zvinhu mukonso ngatibvise statement redu iri iri panapa pae and rakadai so instead of kubuditsa a wedu titi document get totokwanisa kutobvisa p wedu izvi zvazvisina basa izvizvi and Saka instead yekuzvibuditsa kuti tinokwanisa kuuya panapa tobva tanyora kuti console iyi tatizvo inonzi console kamuchitona ikanzi console sa tinokwanisa kuuya panapa tanyora kuti console toti doc action yayo toda kuita toda kuita sei toda kuloga handifunga kuti vakamboindawa mabasa pano pamaisvika muchiti tiri kuloga kuti tasvika pabasa todi saka ndo zvatinei tichingoita toda kuloga kunoku kuti izvo tiprinde text yedu kunoku kuandi saka tikauya tikati a like this and tikaseva tichazodzidza more about consol zvedu kumberi ukoko but so far tinoda kuti tidzidze madata types edu but tichibuditsira tikaseva and you see yakutonyora kunoku kukuti two wedu watadi just like tikangoita mastring zvezvo zvataichitizvo tikauya tikanyora kuti pesi like this tikaseva yaakubudisa chi kuno kukonso mavalues edu ari kubuda kuno saka u learn more about it so far ndangoitira ngo ndingokupai kaintro kuti munzwise kuti tiri kubva kupi tichienda nepi and saka ngatidzokerei tidzidze about saka tatizvo panapa patiri kutaura nezvanow and saka tati tikaisa two word panapa patikaseva so ani tiri kuona two let's say tachinja tikauya panapa patoti a wedu uya uya handi kana takuda kumupa a new value hatichati paine zvichazozvidzidza futi pamberi in detail so fanira kuti mugozongoteedzera hatichamupi futi vha unoyu takungouya pana a wedu takumupa ngatizviite after taloga kunokuku because tinoda kuti wedu abude tione value yedu toti a wedu tinoda kumupa a new value and togona kuuya tobva tati four like this and tikauya tikati console dot log tobva tati a again same statement apa console dot log console dot log and muri kuona a wedu achinja value now from two akumirira four tikaseva you can see kuti console wokutanga ndiyabudisa two which two because tachinja value yakubuditsa a let's say kuti takuda kumusiya asina value and since atodefinwa pa tikwanisa kushandisa undefined wata tichitaura paya but tikauya tikati a is equals to now which means a wedu haachisina value saka tikati console dot log wedu like this tikati a and tikaseva makuona kuti a wedu haachisina a what haachisina a value saka this video i think rarebesa because tasombointroduce about console but madata types edu tati tina undefined rekedze tiise b wedu panapo titi va tobva tati b tomusiya asina tati undefined departney tasiya asina chi tobva tati console log b like this b wedu tikaseva you see kuti b anenge arichi ari undefined sa tati undefined na now and now wedu unofunga maona tiri kuda kumushandisa kuempter a what a variable saka this is much about this video thank you for watching see you in the next video